L-ewwel nett, min għandu jew kellu problemi ta' saħħa mentali? Dawk se jbatu iktar f'di ċ-ċirkostanza?
Mhux bilfors. L-ewwel nett, meta ngħidu problemi ta' saħħa mentali hemm ħafna kundizzjonijiet. Min għandu t-tendenza għall-ansjetà ħa tiżdied. Kull sitwazzjoni fejn iġġibek f'mument fejn hemm element qawwi ta' ma tafx x'se jiġri, the fear of the unknown ħażżet l-ansjetà. Żżidha lil kulħadd u kull min għandu tendenza għall-ansjetà ħażżet ukoll. Hawn ukoll ċertu kundizzjonijiet fejn dak ikun ikollu ċertu tossessjonijiet fejn jidħol mard. Min għandu hekk kemm indumu nisimgħu fuq mard u virus u mhux virus, bla ma trid ħadd tħossok tajjeb, hypochondriac, l-armar tħaj jaffettwah iktar. Dak pereżempju li hu ffissat Mela fissata li jekk se nħikollu idea, dak inkollu tajdu jaħsel idea. Ħadd iġijaru, iġifieri. Iġifieri, imma ma tistax ma tgħidx li n-nies jaħsbu. Le, naf, naf, imma qed ngħidlek. Imma min għandu t-tendenza għal dawn l-affarijiet, iktar ħa jkun hemm x'ifakkru, għax inti jekk pereżempju xi ħadd għandu kondizzjoni li joqgħod jaħsel idejh ħafna, hu jipprova jiġġilidha għax mhix xi ħaġa li jixtieqha, u ġeneralment jirnexxilhom imbagħad tfakkru xi ħaġa u jitlef il-kontroll. Fis-sitwazzjoni qegħdin issa, b'dil ħafna informazzjoni 'l hawn, min ikollu dit-tendenza ħa jħossha iktar. Issa, b'din b'din it-stress u hekk, jista' jkun pereżempju li jiżdiedu s-suwiċidji?
Mela, interessanti din, riċerka fuq meta jkun hemm infezzjoni, jekk ma tantx hawn. Però pereżempju fi żmien gwerra hemm riċerka li turi li s-suwiċidji jonqsu. Inti waħda mill-kawżi ta' suwiċidju hija għaliex ikun hemm sens ta' loneliness, mhux biss waħda minnhom. F'dawn iċ-ċirkostanzi tant in-nisa għandhom qishom a common enemy, li bħala soċjetà jkun hemm dik li ngħidulha cohesion. u dik tgħin kontra s-suwiċidju. Tħossok parti minn. Tħossok parti minn komunità ikbar, qed tiġġieled xi ħaġa, għalhekk il-gwerra. Issa, in-nies kollha li qed jarawna qed jgħidu issa jiena x'se nagħmel biex ma nibqax għaddej f'dan l-isem, b'mod prattiku ġifieri. Ekku, il, il, il, kif għedna hawn ħafna ansjetà. Issa, l-ansjetà wieħed irid jirreaktja għaliha, waħda mill-iktar affarijiet importanti, mhux bl-emozzjoni imma bil-moħħ. Bl-emozzjoni int ħa jkollok biża', qtigħ ta' qalb u hekk. Bil-moħħ hu billi tipprova tirraġuna. Issa l-aktar ħaġa li ġġib l-ansjetà hija li m'għandekx kontroll. Allura int tgħid, jien ħa nara kemm jista' jkolli kontroll kemm nista'. U step one, hemm diversi steps, imma step one tisma' minn Doctor Barbara, jiġifieri. Għaliex jekk inti tagħmel dawk l-affarijiet li qed jgħid Doctor Barbara, almenu Ma tistax tgħid li m'intix sħaqt l-laqgħa ta' hundred per cent, imma ċ-ċans li sħaqt naqqashom ħafna. Allura diġà għandek element ta' kontroll, jiġifieri min jgħid ħa jiġi qisu jaqa' u jqum u ma jagħtix kas mingħalih biex inaqqas l-ansjetà. Hawn min jgħid u jien ma rridx nagħti kas. Dik ħa tkun iżżidha l-ansjetà għax int qiegħed tħalli f'idejn xi ħaġa oħra. Il-kontroll trid iżżommu int. waħda. Ħaġa oħra hija li noqogħdu attenti ħafna milli mill-information overload għalxejn. Hawn ħafna nies li l-ħin kollu jiċċekkjaw fuq Facebook u Twitter u ħa nara kemm Żdiedu nies pożittiv u nara x'qal l-ieħor u qed nispiċċaw illi moħħna ħin kollu jewdem fuq dil-ħaġa u dik qed tikkawża ansjetà. Jiġifieri aħna bħala Assoċjazzjoni tal-Psikjatri ħriġna stqarrija u għedna diġà ħafna ta' ma trid taqta' linja x'imkien. Ma tagħmilx iktar minn sagħtejn kuljum fuq Facebook. Għaliex? Jiġifieri qed tgħid li jkolli nagħmel sagħtejn? Le, ma tagħmilx iktar.
Jiġifieri jagħmel sagħtejn fuq Le, anzi, diġà qed. Jien rajthom ħafna imma trid taqta' linja xi għax apparentament hawn minn hawn inqas u barra li ħafna informazzjoni żejda, trid iġġib l-informazzjoni minn reliable sources. Sfortunatament, ħafna mill-ansjetà l-hawn hija minn informazzjoni skorretta. Ġifieri inti reliable sources qed tiġri Martla tara l-istqarrijiet uffiċjali li qed joħroġ id-Dipartiment tas-Saħħa. X'qed jiġri mad-dinja hemm il-World Health Organization, mhux qed ngħidu ma tagħtix kas jew ma ta', imma tkun realistiku, tara informazzjoni tajba. Ma tużax dawk li ngħidulhom negative coping mechanisms. Meta jiġi da' żmien ta' stress hawn ħafna nies jew jittefgħu jixorbu, jew min miskin ikun jieħu drugs, jieħu drugs, min ikollu problema tal-ikel jinfexx fl-ikel. Irridu noqogħdu attenti. U dawn kollha jkunu coping mechanisms, li ma nużawx dan il-coping mechanisms. U ħaġa oħra importanti ħafna hija li inżommu l-kuntatti soċjali man-nies li huma għal qalbna f'ħajjitna. Il-bniedem l-aktar ħaġa li tipproteġih mis-stress huwa dawk il-ftit nies ta' madwaru li jista' jkun hu magħhom, il-maħbubin tiegħu, it-tfal tiegħu, il-ħbieb tal-qalb, għaliex kuntatt normali billi titkellem, taqsam il-ħajja u hekk. Għalhekk min qed ikun f'dar kwarantina qed ibati. Anton, mhux biex ninterrompik, imma ta' min isemmi wkoll kemm qed ibatu nies li forsi għandhom ġenituri anzjani, pereżempju, u ma jistgħux imorru jarawhom. Dik immaġina l-emozzjoni. Infatti, ħafna, jiġifieri jien
nista' nista' ngħidha rċivejt ħafna m'għand ħafna nies illum, għamilli pjaċir, ipprova rranġali biex nara l-missieri, għamilli kart. Għandna lucky diġà li għandna s-social media, ġifieri, u għandna mqar telephone basic. Il, il, m'hemmx għalfejn knarawhom aħjar imma na, ovvja li rridu nżommu biex ma nnaqqsux l-ispread u nipproteġu l-anzjani ma niltaqgħux magħhom. Però ċemplulhom, ċemplu żommu kuntatt bit-telephone, importanti ħafna ħafna. Mill-affarijiet kollha li semmejt biex nirreżistu stress, L-aktar ħaġa importanti hija li nżommu l-kuntatt man-nies li.